Aa thawng le aa thawng le van ni ceu nan laksawng rak kha mu. Sang hlei kha nan si pa nih fang pawl a than chok. Sang sang sang si chang. Atu mah hem eh, laksawng hi laksawng kan i check. Atu a dih in laksawng peknak kan pe colh lai zangfah tein na kan tantaknak dingah kan in sawm hna laksawng peknak kan pe colh lai

Mipi pawl kan vun pek ṭhan ko hna usih. New Zealand lei in ca thawng nih Shanghai kha sawmthawm a pek ṭhan. An i paih hlan hmanh ah hin an laksawng he kan rel cawk ti lo. Kan ṭialnak ah hin kan buai ko. A pipuam taktak. Pipuam taktak. Robin pa nih Charley te peknak ah sawm nga pek ṭhan. A ropui ko.

ka rat lo ka rat lo a mak ko a mak ko kan thaw zong kan chuah ngam cio lo

atu khenkhat ka tan caan an kan i tei bak ah ahohmanh a chungah kan lut hna lai lo maw ahohmanh a chungah kan lut hna lai lo laksawng kan i pe ta lai laksawng kan i pe ta lai

Suibawi sang cu New Zealand in a rami sang hlei cung nih khel ni na tei caah referee le lineman in tai pek. Laksawng kan i pe hna lai.

Zaangfahnak te laksawng peknak kan thawk colh hna lai. Laksawng a kan pekpiaktu ding kha kaan u kan than lai i sang hlei thang kha ka hin laksawng zaruk le sawm lian an pek sang hlei thang na laksawng rak hram ka hin zaruk le sawm lian an pek Sui bawi sang kha za le kul zaangfah nak le naksawng an i pekmi na rak khamnak lai kan in nawl. Mah di he Pu Lian Kio le Pu Du Cung Kan i lawm cu ti sian an van i peknak caan si lai ku pek na usih wow

cu si ah ok zanlei cu kan i lawm i 2024 New Zealand baki in Australia na kan rat thaw i kan i lawm taktak ti bantuk i chan hian na kan lak piak caah na cung kan i lawm i na chungkhar cu zong kan i lawm i khoise ngal kan duhmi cu 2025 hi ziar lei pathawng cah hlah sih law zeitindah na ruah ve nangan bak ve hna maw vawlei cung zal lianpi cu US zong an um ṭung lo Australia zong New Zealand zong an um ve si Ravena se ka hin World Championship World Championship zong to ko ve men la chu Australia ne hin Eng le zong ka auto thoma ha kum zong pi cho thoma la auto thoma la US zong Ravena se ka hin Amazon aka som na se le New Zealand zong hin a khofa te a thela mi som lum men la Cup thong thong kan pio Australia kam kan dum na ka heng New Zealand le zong ah mane ra kan tlong ve ton ti kha a heng som na te kha formal te tua kan du ta hello Okay Sa ni na chung ai lom i a pahnih nak te ka din hal ta lai eh a tlangval nan si kan i lom bat atu tan a 2025 a hin a nan ma zong van i zuang ve lo mo i ni hin ai Laimi chungah cun Rung Lian Ceu bak sakaw sawh i Rung Lian Ceu le Uk Ling Thang hi kan in cah bak kan in cah piak bak hna lai i Australia siseh New Zealand siseh naingam bak a si ahcun sinkhawhnak kan in tuah piak hna lai cucu zeitindah khoisen a kan bit ding fiang tein Make a happen. Ra ho cun, la ho cun. Ra ra se, ca ra ho. Okay. Kan i lawm tuk. Hi kan nau le na si a thang chuahmah lio mi na si. Ah na cung ah kan i lawm. Lio zan nan paint a tutan na 2024 ra mi kan nau le nan cu kan i lawm i hmailei zong ah pathian tu nih damnak cuan pe hna seh law australia hi 2000 tuanki fayat ni tong pha te hna lai